Hemm erba' affarijiet li jistgħu imorru ħażin. Imorru żmerġ. Fil-verità. Eh, ma jiskludux il-xurxin u jistgħu ma jiġrux. Issa, l-ewwel waħda hi li xatt jużax ħażin. Mhm. Eh, fuq di l-inqas ħana labra fuq biex ma ntajx idejat. Sewa.
Għaxin tofi.
Imma hemm ħafna modi kif tista' tuża t-teknoloġija biex ħadd jagħmel ħsara għal xi ħadd ieħor jew komunità. Sewa.
Ġast biex insemmi eżempju wieħed għax kont jitkellem dwaru, hija fake news pereżempju li semmejt inti xi ħaġa li tista' tiffabbrika kontenut li mhux vera u semmejnija. Nafhem. Imma hemm ħafna iktar affarijiet li jistgħu jsiru. Kif tista' tikkontrolla di b'edukazzjoni billi ċertu mudelli li jkunu jistgħu jintużaw ħażin, il-kumpaniji ma joħorġuhomx u diġà jagħmlu hekk. U xejn minn ħin minnhom qed li għal xi xi xi slowja milli jitgħallem. U għedtlek hemm żewġ fatturi, wieħed minnhom kien l-approximation li hu l-iżball, l-ieħor huwa s-safety li jintroduċu fih. Jiġifieri hemm element kbir ta' safety li jkunu programmi għaddejjin ġol ġoċ-ChatGPT minn wara biex nissimplifikawha. Li inti xejn tipprova tgħidlu isma' għidli kif ħa nagħmel kampanja ta' fake news, da jgħid u hu. Ma ngħidlek xejn xbin. Imma dik fil-mument li qed jagħmilha qed jiċċekkja u jara kif se jagħmilha. Pereżempju Claude huwa l-chatbot l-ieħor li semmejt. Dak il-claim tagħhom hija ddiżinjat li ma hu for social good ma nafx kif xi ħaġa jgħiduha. Ehm, u jekk tgħidlu pereżempju jiena għidli kif tista' nagħmel ħarm il xi ħadd ieħor, jgħidlek le ma nistax ngħidlek. Umbagħad tipprova tilgħabu tgħidlu jiena qed nibża' li someone will harm me. Għidli x'għandi naħseb u x'nista' nistenna. Jgħidlek le, għax fil-mument li ħa ngħidlek nista' ntik ukoll ideat ta' x'tista' tagħmel. U huwa ddisinjat b'mod li dan l-element ta' safety li jibqa' għaddej fiha b'dak il-mod. It-tieni ħaġa hija t-tellieqa biex jiġi żviluppat l-AI, AI race. Li kif il-ChatGPT ħareġ, ġiet tellieqa sħiħa li kulħadd irid juri li anki jien kapaċi nagħmlu, il-Google, il-Meta. Issa, di rajniha bħalma semmejna jiena fi żmien Turing u Curtin Motley u dak kollu. Zedda dejjem jiġru daw browser wars fin-90s u daw dejjem jiġru. Għax dħalna fiha tal-browser wars u s-software qed għal darb'oħra. Daw dejjem ikollok di l-element ta' tellieqa. Issa, dik it-tellieqa tista' tintuża kemm Il-ħażin tagħha x'inhi? Mela, kemm il-Facebook, meta, kemm il-Google, la l-Google ovvjament tivvinta u anke t-teknoloġija fundamentali li wasslet għal ChatGPT kienu kompetenti u kellhom kollox biex jistgħu jagħmluh u joħorġuh mal-OpenAI jew qabilhom. Ma ħarġuhx għax il-Google l-istakes tagħhom huma ħafna ikbar milli huma ta' startup. Jien naf nafdawhom bl-email, bil-kalendarju, b'kollox. Jiġifieri dawn ma jistax joħroġ prodott li imur xi ħaġa żmerċ fih u jitilfu l-fiduċja ta' dik il-klijentela kollha, allura m'għamluhiex. Il-Facebook l-istess, ovvja, il-business tagħhom huwa ħafna ikbar milli just esperiment ta' AI. U l-OpenAI għamluha, allura ċaqalqu s-suq kollu, ġiethom tajba, il-prodott kien tajjeb ħafna, eċċellenti bħala usability u kollox għadu s'issa, impruvja. Imma issa qed joħloq din it-tellieqa li kulħadd jipprova jagħmel. Il-problema tat-tellieqa hi li inti x'inhi qed tiġri, ċ-ċans li taqaha jiżdied milli qed timxi. U riskju li naraw ukoll huwa dak li fil-mument li għaddejjin malajr l-affarijiet, jistgħu jmorru xi affarijiet żmerċ, jien naf xi l-chatbot joħroġ informazzjoni sensittiva bi żball pereżempju għax ma jkunx ittestjat sewwa biżżejjed jew hekk. Riskji li jistgħu jiġru ma jfissirx li ħa jiġru jew li ġraw, imma jistgħu jiġru. U mbagħad ovvjament għandek it-tellieqa wkoll fuq livell militari li ċertu pajjiżi jgħidulek imma għodi aħjar nużawk ukoll biex niddefendi lil nnifsi u niżviluppa bħal arma. Li dik ukoll tista' toħloq ċertu pressures li issa dik jekk ikun hemm trattati bejn il-pajjiżi li qed jiftehmu, iżommu trasparenza bejniethom fuq x'qed jiġi żviluppat u n-no go zones fejn huma, fejn iridu jsiru. Fejn iridu jsiru. Cloning saret. Fi cloning saret u. U minn għalija l-unika nies li ġew arrestati spiċċaw il-ħabs kienu ġo ċina. Ċiniżi, eżatt.
U naħseb
fejn is-soltu aħna dottrinati naħsbu li forsi ċina ħajkunu l-iktar li ma jirrispettawx dat-tip ta' affarijiet. Jien naħseb fil-mod kif taħdem iċ-Ċina hemm ċertu sense of security fiha nnifisha. Iċ-Ċina trid kontroll il-mod kif taħdem. Mela allura hi ma tridx tinħoloq teknoloġija jew xi approach intern li ħa jtellifha minn dak il-kontroll. Allura taħseb li qed ikun hemm xi taħseb li li bejn dawn l-istati l-kbar. X'hemm ma nafx. Imma imma nimmaġina li jkun hemm ċertu. Sharing biex biex ta' niżguraw lil xulxin li ħadd mhu qed jaqbeż il-line. Fl-interess tagħhom.
Għax kulħadd irid jibqa' jgħix biex jargumenta le. Jekk ħa tkisser kollox, u ħa tkun int parti minn dak li tkisser kollox. Di bħal l-argument li jsir fuq l-armi nukleari. Jafu li m'hemmx ħadd ma se jirbaħ fiha. Relatata ma' di ta' ma' l-etika, ma' l-qawwa tal-istati. Taħseb li kumpaniji bħal OpenAI, kumpaniji bħal Meta li jkunu qed jiżviluppaw l-AI fuq dan il-livell, Google li qed jiżviluppaw l-AI, huma diġà jew se jsiru iktar b'saħħithom mill-istati sovrani kif nafuhom, kif konna nafuhom dawn l-aħħar ijiem. Naħseb huma ma jużawhiex, ma jeżerċitawx is-saħħa. U dejjem rajniha di, jiġifieri l-kumpaniji l-kbar kellhom dejjem dit-tip ta' saħħa li, pereżempju, fil-bijografija ta' Musk issa li ħarġet issa riċentement. Rajtha? Imma smajt intervista mal-biografer tiegħu. Fuq l-ex eh, U semma semma każ fej pereżempju l-Starlink li hija sistema ta' internet mis-satellita taqbad magħha minn fejn trid fid-dinja. Mhm. Eh, kienet intuża qed tuża l-Ukrajna fil-gwerra. U l-Ukrajni talbu lil Musk biex eh, jista' jtihom connectivity x'imkien biex jagħmlu xi attakk. U dak kien persuna mhux eletta, privata li kellha biss saħħa jagħmilha jew le. Li ġara fil-verità kienu għamlu geofencing ma' area fejn, jiġifieri f'dik il-biċċa m'hemmx aċċess, kienu ħasbuha minn qabel għax kienet perikoluża u kollox, però hu stess apparentament irrealizza mill is-saħħa żejda li kellu hu stess f'idejh. U Starlink skond dan, jiġifieri ma vverifikajtx jiena, saret Starlink u Starshield. U Starshield huwa sett minn das-satelliti li jintużaw għal skopijiet militari. U li Starshield ta lill-Gvern Amerikan biex jgħallhom intom l-esperti fuq geopolitics, gwerra, eċċetera, bħala militar. Amministrawha intom. Amministrawha intom, dik hija hija too much f'idejja. Da da kemm ivarja programm mill-mobile tiegħu prattikament u jħallihom jattakaw fejn jridu f'dak il-post. Jiġifieri saħħa kbira għandhom dawn, konxji minnha u ġeneralment ikun hemm qbil kbir bejniethom dal-kumpaniji fuq l-affarijiet li huma no-go zones li jgħidu isma' ma nistgħux ngħinuhom. Żewġ riskji oħrajn kemm nagħlqu bihom. L-oħra hija organizational risks li xi ħadd jista' bħalma semmejniha qabel di diġà ikun hemm leak ta' data li inti mudell fejn inti qed tapplowdja pereżempju PDFs eċċetera U daw b'xi mod jew xi ħadd b'mod apposta joħroġ il-files li nies qed japdejtjaw, eċċetera Jew b'xi mod jiġu ħekjati dat-tip ta' affarijiet. Affarijiet hekk jiġru. Chernobyl hija eżempju ta' organizational accident, pereżempju, u oħrajn. Mbagħad l-aħħar wieħed u li nies jitkellmu fuq, però l-inqas probabbli huwa li l-AI jieħu deċiżjonijiet hu u jitlaq x'imkien u jagħmel deċiżjoni hu ta' kif ikisser id-dinja. Dik Ma tistax teskludiha fit-teorija li tiġri, fil-prattika ma nimmaġinajx u mhux narassem.
Mela, tlaqna?